Күндүлээччилэрим, итиэ күнүнэн эһиги төһө үчүгэйдик сахалыы хаҥараҕыт, төһө ыраастык, уонна саха тыла төһө аныгы тыл дии аныгытый? Бу үөрэх, наука, аныгы технологиялар, Инстаграм, интернет, игин диэни кытта төһө биһи тылбыт дьүөрэлэһэрий, төһө туттулларый? Мин холобура сахалыы хаҥара олордохпуна арай эмискэччи нуччалыы тыллар киирэн хааллахтарына хайда эрэ кыһыйабын уонна бэйэбин хайда эрэ мөҕүттэ саныыбын ол тылга түргэнник тылбаас тыл көрдүү сатыыбын сахалыы тылбаас тыл ону хороҕор булбаппын оннук тылы олин онтон наһаа санаарҕааччыбын ол туһунан кэпсэтиэхпин баҕарабын Саха литературатын төрүттээччи Өксөкүлээх Өлөксөй сүүсчэкэ ыланараа түгэр итии-итиигэ эппиэттээн суруйбут, хаалларбыт эбитэ. Кини иччи ыланараа өттүтүгэр бу тылдьыт оҥорбут. Икки тыһыынча түс сүүс кэриҥэ тыл киирбит тылдьыттаах эбит. Неологизмнар тылдьыттара саха тылыгар киирии тыллар тылдьыттара дин буолар эбит. Ол онтугата бэчээттэрэн быйыл икки тыгынча уонаас сыллаахха кинигэ буолан күн сирин көрбүтэ. Ол онно кини дьэ хоруйбут үбүт уонна олох бу түмэн ити тыллары барыларын букванан араартаан суруйталаабыт эбит. Ол кинигэтигэр кини дьэ хоруйар саха киһитэ, саха норуота сайдан истэҕин аайы тыла бииргэ кинини кытта хайдыахтаах диэн. Саха, саха тыла олус баай тыл диэн. Итини бартын учуонай-лингвистар бары бигэргэппиттэрэ, бары, бары туоһулаабыттара. Ол эрээри саха тылыгар культурнай термин уонна культурнай өйдөбүллэр тиийбэттэр диэбит. Ол аата саха тылыгар эһиги Туттуҥ бу былыргы уусуран тыллары, ону кытта тэбис-тэҥҥэ аныгылыы киирии тыллары нуучча тылтан холобура киирбит тыллары туһаныҥ, куттаммаккаҕыт, толлубаккаҕыт диэн этэрэбит. Тоҕо итиччэ элбэх тыл биһиги кэпсэтэр тылбытыгар киирдэ диэн ыйытыкка хордуур эбит буоллахха өксүкүлээх этэр эбит саха киһитэ саха дьоно олус культураҕа наһайдыга тардыһымтыа дьоннор диэн уонна үөрэҕи, культураны чэпчэкитик кылыналлар. Онтукатын наһаа чөлдүк быһаарар, бэйэтэ хоруйан уруу-туруу толунууччалар хаҥардыы кэлэллэрин саҕана, кинилэр бу окко түспүттүү курдук олох аҕыйах киһи кэлбит үһү. Ол кэлэн баран бэйэлэрэ оттон туспа оҕус туттан олорбуттар. Наһаа бу саха киһитэ бэйэтэ алаастарнаан, улуустарынан тэнийэн олорбут буолан, нуучча дьонун кытта олох көрсүһүүтэ, алтыһыыта эриэ дэхси буоллаҕа дии. Ол эрээри нууччалар тылларын истэ охсон хөбүлүү охсон ылынан бэйэлэрэ туһанар буолбуттар сахалар холобура хабдьы хабыйахаан диэн тыл баар саха тылыгар ол тыл баарын үрдүнэн нууччалартан курапатка диэн истибиттэр сахалар ону истэннэр Курупаарскы диэн рөһүлээннэр таһаммыттар. Ол аата сахалыы тылы кытта хабдьы хабайхаан диэни кытта тэбис-тэҥэ курупааскы диэн туһаналлар. Холобура, онтон атын өссө остуол, оскуола, учуутал олус элбэх тыл киирбит. Ити барыта саха киһитэ культураҕа тардыһымтыа, түргэнник үөрэнэр буолар диэн быһаарар эбит Өксөкүлээх.

каково айдае куты диэн бэйэтэ норуотун хайхаан сөҕөн хуруйбут үһүт онтуката хаалбыт кини өссө киирии тылы хайдах туһанарга бэйэтэ сүбэлээх эбит сөп ол сүбэтэ диэн бу киирбит тылы тэбистэҥҥэ ылан стол диэн тыл киирбитин остуол диэн саха киһитин тыла өҕүллэринэн кулгааҕар сымнаҕас соҕустук иһиллэр гына арыый дорҕоону уларытан биэриҥ сахытытан биэриҥ диэн этэр сүбэлиирибит бу биһин ороппук этэрин курдук остуол учитель буолбатах учуутал арыычча хымнаҕастык биһиэхэ тоҕоомутугар дьүөрэлии иһиллэр дии онон инстаграм социальнай ситим Facebook, IT, криптовалюта эн диэн тыллар биһиэхэ сахалыы тылга эбии киирдиннэр ол тыллары туһанартан биһи толлумуоххайыҥ ити тылбыт сайдыытын бэлиэтэ буоллаҕа күннээҕи олохпутугар сахалыы хаҥарыаххайыҥ хахалыы хуруйуоххайыҥ уонна айыаххайыҥ тутуоххайыҥ